Salam dostlar Türkmen Soft kanalyma hoş geldiňiz. Ine men bu günki wideomda size nädip Facebookyň kompýuterden registrasiýa edilişini görkezjek. Onuň üçin ilki bilen biz kanalymyza agza boluň we janjagaz düwmesini basmagy hem unutmaň. Indi bolsa Facebookymyzyň registrasiýasyna geçeliň. Kompýuterde nädip Facebook registrasiýa etmeli? Onuň iki görnüşi bar. Birisi Ol obyçnyý Chrome-yň üstünden, Chrome däl-de, brauzeriň üstünden girmek, websaýt görnüşinde, Facebook Nokatkom diýip, websaýtynyň üstünden girmek, ikinji bir görnüşi Noxplayer, Android emulýatorynyň kömegi bilen girmek. Biz şonuň websaýt görnüşini görkezjek size şu gün. Onuň üçin öz brauzerimizi açýarys we oň

Türkmen, mysal üçin, beýle öz hakyky türk, mysal üçin, siz türkmen we türkmen adyny goýmasaňyz, hakyky at goýmasaňyz, Facebook registrasiýa bolanok. Hökmany suratda siz hakyky adam adyny goýmaly. At goýup çykýaňyz, adyňyzy, soň familiýaňyzy ýazýaňyz. Soň aşagyna mobil telefon nomeryňyzy ýa-da elektron adresiňizi. Şoňa Haýsyny goýanyňyzyň tapajak, ýöne şol mobilni nomeriňize registrasiýa etýän bolsaňyz, telefon nomeriňizden registrasiýa etýän bolsaňyz, şo nomeriňiz siziň işläp durmaly, sebäbi şony registrasiýa edenimizde şoňa kod iberýär, şo kodam şunuň içine ýazmaly, Facebookyň içine ýazmaly. Ýa-da elektron adresden etseňiz bolsa, Elektron poçtaňyz siziň telefonyňyzyň içinde registrasiýa durmaly. Şu registrasiýa şol elektron adresiňize şu kod uber uratýar, soňam ony şul obişne feýsbugyň içine goýmaly, ýazmaly, soň registrasiýa etmeli. Şonuň üçin öz ulanýan raboçi ulanylýan telefon nomerinizi ýa-da ulanýan elektron adresiňizi ýazmagy maslahat berýän size. Soňra bolsa aşak Parolyňyzy ýazmaly, parol goýmaly, koduňyzy goýmaly. Ony siz isleň özüňiziň islegiňize görä kod goýup bilersiňiz. Soňam ol zadyňyz, doglan günüňiz, doglan senäňiz, ýylyňyz, aýyňyz, günüňiz. Soňam jynsyňyz, poluňyz, jynsyňyz. Onam gelle ýazsaňam registrasiýa nasýaňyz. Registrasiýa nasýaňyz. Men häzir registrasiýany basmak üçin pul ýerimdäki hemme zatlarymy dolduryp çykmaly. Onuň üçin siz ony özüňiz doldursaňyz soňam registrasiýany basyň. Registrasiýany basarsyňyz. Ol kod şul şu ýere goýan telefon nomeryňize ýa-da Elektron adresiňize kod geler. Şo kodam görkezilen ýere Facebookyň içine ýazyň, soňam registrasiýalanyň. Siz şu maglumatlary dogry girdiren bolsaňyz, Facebook registrasiýa bolýar. Şonuň ýaly görnüşde Facebooky siz kompýuterden registrasiýa etýäňiz. Wideomy halan bolsaňyz, laýk basyň, soraglaryňyz bolsa kommentariýa ýazyň. Türkmen Sohbet kanalyma agza bolmadyk bolsaňyz hem kanalyma agza boluň. Indiki täze wideolarymyzy hem görüň, laýk basyň. Soraglaryňyz barada-da hemmesine sorag ýazyň, men özüm jogap bererin. Inter diňläniňiz üçin sag boluň, bolýa sag boluň. Ýeneki wideolarda sizler bilen görüşençek.